L-aħħar parti tal-programm Inwar ta' kull ġimgħa aħna niddedikawh għall-ilsien Malti. U dana nagħmluh bil-għajnuna ta' l-Akkademja tal-Malti. Kull ġimgħa aħna ikonna mistieden, mistieden speċjali, mistieden illi ta' is-sehem tiegħu fil-kitba bil-Malti. Illum bi pjaċir nilqa' fl-istudios tagħna waqt dan il-programm lil Ġużi Gatt. Ġużi, insellimlek u nixtieqlek il-lejla t-tajba. Lil ukoll, grazzi u nsellem ukoll lis-semmiegħa kollha tagħna. Fil-fatt, Juzi Gatt huwa l-awtur tal-ktieb Qiegħda fil-Ponta ta' Ilsini. Se nitkellmu ħafna dwar dan il-ktieb, il għaliex jiena fl-idea tiegħi huwa ktieb ktieb importanti ħafna il għaliex huwa huwa ġabra ta' kliem b'mod partikolari illi jintużaw jew kienu jintużaw fis-snajja' Maltin. Imma barra minn hekk, Ġużi Gatt huwa wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda Maltija tal-Folklor u anke huwa l-editur ta' l-organu uffiċjali tal-Għaqda din hija edizzjoni sabiħa ħafna jisimha L-Imnara. Imma Josie, qabel ma ngħaddu biex nitkellmu dwar dawn il-pubblikazzjonijiet, għidilna ftit, kif bdejt tinteressa ruħek fl-ilsien Malti inti? Din mistoqsija dejjem nieħu gost li jagħmlu ila għaliex nipprova nwieġibha anki għalija nnifsi. Ehm, forsi wieħed jista' jgħid li għax għax hekk għax twelid hekk, imma dik speċi mhix mhix eh, tajba biżejjed. Allura naħseb jiena li Il-bidu kien il-fatt li jiena twilit ġo familja rurali tar-raħal, jiġifieri ż-Żejtun, u forsi anki l-familja tiegħi kienet anki daqsxejn aktar rurali mill-kumplament tar-raħal u ommi u missieri bħal familja, il-kumplament tal-familja kellmuni bil-raħli, bir-raħli, bid-djalett. Din kienet ħaġa komuni fi żmieni sewwa, jiena twilit 1955, jiġifieri fi tfuliti kienet fil-bidu tas-sittinijiet. Allura inti tidra minn kmieni li tinduna li d-dar titkellem b'mod u mbagħad il-knisja jew jew il-mużew jew l-iskola hemm varjazzjoni ta' ħsema. Eh, jiena ikolli eh, ngħid eh, ċar frażi li qatt ma kelli diffikultà biex naqleb minn ħaġa l-oħra, ġifieri meta Inti qed tgħidha djalett. Eh, ġifieri ma jiena meta kont imur dan nitkellem bil-patuta brudu xeħem u leħem u xafin. Imbagħad pelli kieku xejn naqleb u nitkellem bil-pulis. Ġifieri, però din interessanti dan il-qalba ta' malaj mal-ħsieb. Però mbagħad meta ta' 11-il sena jiena għaddej tal-eżami tas-sekondarja, kien kien sir eżami tas-sekondarja, sam. Uħriġt mir-raħal, sawa? mort fi skola raħal ġdid, sewwa twieled ma' ambjent proletarju xorta insomma. Hemmhekk tinduna li ħafna mit-tfal sħabi ta' dik in-naħa ħafna mill jew xi kliem li għalija kien komuni għalihom ma kienx daqshekk komuni. U tibda bla ma taf anki staqsi daqs waħda għaliex, sewa. Għadalja kien ta' vantaġġ għax daw dal-fatti kienu joħorġu meta naqraw il-letteratura Maltija, ġifieri kif tafu fi żmienna dak iż-żmien sewa l-Malti kien miktub Malti daqs waħda Sa fil-antika, insomma, u għalija ma kont ninnavika fih bħal li kieku mm, xejn. Ekku, kienet kienet ħaġa ta' kuljum li tuża dak it-tip ta' Malti. Imma għal ħaddieħor eh, kien ejna eh, stramp jew ma jiftihamx. Li ħasra da xejn, għax pereżempju jien għadni sallu minn sewwet qalbi ħafna. Pereżempju, ehm, reċentement fuq Facebook xi ħadd eh, beda jsaqsi x'inhi il-kelma zina. Mhux żina, għax żina mm. naħseb jafu aktar minn żina. Eh, imma żina ommi kienet tuża l-ħin kollu, sewa ġifieri żina ġej minn iż-żejn tiżjin, sewa jedi dekorazzjoni, dak qiegħed hemm maż-żina biss. Mm-hmm. Eh, dari kienet marufa. Eh, Issew it-tika qalbek speċi li li n-nies illum ma jafu. Ma jużawix.
Ekku, per eżempju, kelma oħra li kienet użaw kienet il-kelma tirex.

Eh, sawa, dina u koll dan l-sibiet differenti, sawa. Eh, imma minn barra li il-klim jintilef, allura il-sofistikazzjoni tal-lingwa eh, tintilef u koll, imma affarijiet laqqas u missier ma kienu jafuhom, sawa, ara kemm intilfu affarijiet. Jinaf, per eżempju, jekk jien ngħid xi ħaġa u taqbeż inti tgħid li hemmu malajr fattara, X'inhi il-kelma f'tara, ġifieri ġeja minn ftira, li għamilt ftira għamilt froġa ġifieri. Imma possibilment li mhux hekk il-biċċa, dari kellna qawl li jgħid il-fomm jiftar il-qalb. Ġifieri il-fomm jinterpreta dak li hemm fil-qalb. Ġifieri ma li tisma' li nitkellem jien tgħidha fissat. Mela jiftar tfisser jinterpreta. Mela x'aktarx li oriġinarjament meta tgħid malajr fattara, kienet tfisser malajr fatara, malajr ta' l-interpretazzjoni tiegħu, sewa. Mhm. Issa llum aħna m'għandniex kemm interpretazzjoni bil-Malti safi, interpretazzjoni bit-Taljan. Eh, imma il-lingwa tiżvaluta hekk, pereżempju, għaliex l-imħallef sal-lum għadu jaqta' is-sentenza. Jew inkella jekk jiena ngħidlek ħaġa moħġaġa inti taqtagħha. Iva.
Biex tkun qtajtha bl-imqas? Le, għax dak qabel il-qadi kien li jaqda jagħti l-qada il-ġudizzju, infatti eh, ftilu semma Pietru Kaxaru tal-Kantilena. Dak kien jafa dik il-kelma għax l-ewwel vers tal-Kantilena tgħid xidew li middet fisser il-kant l-anja xidew il-qada jaġirini ta' li nħaddidkom, jiġifieri kien l-għanja tal-ġudizzju, ma' f'ġudizzju f'sens is-sentenza, il-kundanna li nqatgħatli. Jiġifieri jiena inħoss li li nitilfu s-sens ta' kliem, sewwa, huwa ħażin għal-lingwa tagħna. Għalhekk għalhekk kelli interess fil-kitba, mhm. pereżempju l-ktieb qiegħda fil-ponta tal-sini. Ħafna drabi jkun diffiċli biex tiskrivi x'fih, mhuwiex eżattament il-kliem tas-snajja' imma hija terminoloġija li madoffi tibda minn kelma u tiftaħlek baħar ta' possibiltajiet. Interessanti ħafna. Jekk is-semija tagħna jixtiequ jagħmlu xi kumment jew inkella tagħmlu xi mistoqsijiet il-Ġużi Gatt, tistgħu iċċemplunna fuq 2291 35 jew 2291 33 Sitta. Ara, Ġużi, inti semmejt il-ktieb u diġà tajtna xi eżempju, eżempji ta' xi nsibu f'dan il-ktieb. Fil-fatt ilek ftit li ħriġtu u xek Eh, naħseb ilu xi ħames snin li ħareġ sewa u ġifieri dam xi ħames snin biex sar għax il tafin biex biex tiġbor xi waħda riċerka u jgħaddi żmien. Però għandi pjaċir ngħid ukoll li bħalissa hemm il-possibilità li fix-xhur li ġejjin joħroġ it-tieni volum. Se jkun fuq l-istess linji. Eh, eh, l-istess ħaġa.
Fuq is-snajja u fuq ix-xogħol. Nittama li jkun jismu qiegħda fil-ponta tal-sini t-tieni ktieb. Mhm. Sewa. taqbad suġġett imma pereżempju f'dak il-ktieb fl-ewwel wieħed jekk nitkellmu fuq il-foħħar, pereżempju, mhux biex noqogħdu ngħidu lil nanna kienet taqli l-bajt fit-tigan, sewa, imma biex kull min jitkellem fuq l-arkeoloġija ngħidu aħna, ikun jaf differenza bejn dorga, annata, zir, sewa mhux jgħid kollox ġarra speċi. F'istessin, tgħid storja interessanti tifhem li tagħmel sens u tqanqal l-interess tan-nies. Ekku fil-fatt eh, meta qrajt dan il-ktieb qiegħda fil-ponta tal-sini u ngħidlek il-verità dejjem eh, ħafna drabi irreferejt eh, għalih biex insib il-kelma eżatta bil-Malti kif inija. Imma il-sabiħ huwa li inti ma tajġ biss isu ħa ngħidu hekk, dizzjunarju ta' kliem li kienu jintużaw qabel u issa kif qed jintużaw, imma anke dwar is-snajja, is-snajja Maltin uħud minnhom forsi laqqas biss għadhom jeżistu. Imma iktar mill-isnajja huwa l-istorja sewwa, ġifieri qisu inċiklopedija aktar milli dizzjunarju, inti tagħti il-fatti, il-kliem bħal ċirasa tiskanta tibda minn post u għalla biss jaf fejn tispiċċa. Per eżempju, f'dan il- eh, il-ktib il-ġdid li ħirex għandi artiklu li eh, għal-qalbi ħafna jismu Is-sema bil-Malti, ngħidu għana. Sawa ġifiri fuq l-ismiet tal-kwiekeb li kienu jużaw il-sajjida qabel imma U bat tiġbora f'aktar tarif, sewa mhux ta'. U jien nieħu gost ngħid ukoll li għatem ħafna eh, x'jien ġabar u ħafna x'jien tilef. Per eżempju, ehm, snin ilu kont qiegħed għawdex. U kont qiegħed f'restorant magħruf illum għala, insomma li sidu kien eh, jieħu gost jiġi ħdejk jarak ġdid speċjalment u joqgħod jitkellem miegħek insomma. U kien rana li kien konna interessati fil-Malti u fil-folklor u hekk, u għalina fuq iż-żmien meta kien ibaħħar ma' xi sajjieda. U waqt li jitkellem biex jispjega l-fatt li darba sapruħu bej sema u ilma, ma jara xejn. Qal dil-kelma, qal u kif konna hekk, Fir-roħob, kemm tara b'għajnejk ma tara xejn. Ir-roħob. U r-roħob speċi hija kelma li veru hija interessanti, sewa, u li minna tista' tagħmel storja sieħa. Ħalli nieħdu telefonata. Hello. Susan.
Eh, Hello. Lejla tajba. Hello. Hello, hello. Lejla tajba. Il-għad tajba, għad nugost nisma l-program. Le, Iva, ħagħa wahda, dan il-ksib li għed joħro li ħareċ Ġuzi Gatle. Iva, Iva. Hemm eh, possibilità li jiġi li jiddaħħal fil-sistema tal-Malti? Jew ħajoħroġu minn jinteressaħ jaqra, jitgħallem u minn ma jinteressaħx ma jitgħallimx, għax importanti naħseb u li ċertu kliem ma jintilifx. Sewa, inti qiegħed tagħmel referenza għal kurrikulum tal-iskola, jiġifieri. Eħe, eħe, mhux hekk hu, la fih daqstant ġid tal-lingwa Maltija, jiena tweġġani wkoll, eżempju, kelma sempliċi bħal meta ngħidu skont, inqatat mill-użu għamilnija bitti. Għax tinsema bitti. Ekku. Għandek skont sekondo u skont diska.

Insomma, jiena m'għandix xi entużjażmu kbir biex il-ktieb imur fl-iskejjel, għax ħafna drabi meta meta tisfurzah u jsir ktieb ta' studju jitlef ħafna mill-poeżija tiegħu. Però l-verità hi li b'sorpriża kbira tiegħi, insomma, intlaqa' tajjeb il-ktieb sewwa ġifieri fil-fatt naħseb li bħalissa ma ssibux fil-ħwienet out of stock dik hija l-kelma. Jiġifieri ħafna saru jafuh U, u ħareġ ħafna ġid naħseb jiena sa ma' Malta aħna pajjiż żgħir. Eh, iċ-ċokon għandu għandu ftit tal-problemi, ma għandu l-vantaġġi wkoll. Jiġifieri dak li tagħmel fil-ħajja jagħmel ħoss xi kultant jekk ikun xogħol li jintlaqa', jiġifieri kuntent Illi, per eżempju, bħalissa Susan Malvin qed qed tqalleb il-ktieb u hemm il-kapitu fuq l-insiġ. Fil-fatt U fuq l-insiġ ħadd ma kien kiteb mod daqsxejn ċar bil-disinni ta' fint li kien hemm. Ġifieri u naf li sar ħafna ġid fis-sens li li issa hemm it-tarif u min irid jista' jużah. Mbagħad isiru ħafna proġetti fl-iskejjel, isiru teżid fl-università. Ġifieri fid-dinja inti tgħid kelma u jekk xrara tkebbes ħuġġieġa sħiħa somma ġifieri kuntent b'dak li b'dak li sar bil-ktieb. Nittama li t-tieni wieħed ikun ikun tajjeb daqsu. Ekku fil-fatt Ġużi il għaliex inti semmejt l-insiġ u fost il-kitba illi inti għamilt fuq dan is-suġġett issemmi t-tajjar. It-tajjar kienet industrija kbira ħafna hawn Malta il għaliex kien hawn l-industrija tal-qoton u xek. Imma minħabba li żminijiet jinbidlu anke din il-produzzjoni tal-qoton kella tispiċċa. Imma se naqra imqar paragrafu wieħed ħalli eh, nieħdu wkoll ideja dwar xiex qegħdin nitkellmu. Mela, inti ktib dwar it-tajjar u ktibtek. Is-suf jintażel bil-mażel, imma it-tajjar jintażel bir-raddina. Mbagħad spjegajt li hija l-spinning wheel. Ir-raddiena għandha il-vantaġġ li biha tista' tagħżel ferm aktar bil-ħeffa. Imma biex taħdem tajjeb, lir-raddiena trid tagħtiha materjal minfux, imfettaħ u mpaħpaħ tajjeb. Il-qoton ipaħbħuh billi jdoqquh. Meta jindaqq, il-qoton isir tajjar. Is-suf tan-nagħġa li tinfexx bis-swaba' t'idek ma jkunx impaħpaħ biżżejjed biex tkun tista' taħdmu fuq ir-raddiena. Biex ikun tajjeb għar-raddiena, is-suf irid jintmaxat b'imxat apposta. F'Malta u Għawdex dan, mid-dehra, ma tantx kien isir. Is-suf kienu jħalluh għall-magħżel u r-raddiena kienu jħalluha għat-tajjar. Hekk.
Il-verità hi li l-qoton, sewa, kienet industrija kbira li fuq kienet iddependi Malta, ġifieri qabel. Aħna ma konniex eh, nipproduċu biżejjed qamħ, sewa. U bil-espressjoni tal-qoton u tad-drappijiet kollha nġibu l-flus biex biex eh, nixtru dak il-qamħ li kien jonqosna. U kulħadd kien jinsex, jiġifieri n-nisa tad-dar ħafna drabi kienu jinsġu l-ħwejjeġhom huma. Jiġifieri hija veru mhux disgrazzja ma għaġeb kbir li llum intilef kull sens tagħha dil-industrija sewa. U intesset ukoll it-terminoloġija. Pereżempju, id-daqqaq illum ħadd ma jaf għaliex jgħidulu daqqaq. Il-verità hi li anki hija kurjuża li aħna fil-mużika għandna l-kelma daqqa u ndoqq ngħidu aħna. Issa qed jiġi aċċettat li l-Malti huwa ġej mill-Arbi. Sewa jekk inti tgħid lil wieħed Arbi tgħidlu jiena indoqq it-tambur. Jifmek, forsi tambur ikun jaf eżatt x'inhu imma li ddoqq it-tambur bat ta' men sens, ma nix stramba. Imma jekk intgħidlu mbagħad jiena indoqq it-trumbetta, Jinfaq jidħak għax iddoqq it-trumbetta jifhimha. Inti taqbad it-trumbetta u tħabbatha mal-ħajt. Ah, tagħmel il-ħoss. Għaliex id-daqq id-doqq propja hija u l-percussion sewwa biss, jiġifieri jiena ndoqq il-bieb pereżempju u lilek intik daqqa, ngħidu aħna, mela t-tambur indoqqu wkoll għax inti id-daqqiet, jiġifieri jew forsi anki l-kitarra ndaqqa għax forsi d-daqqiet inti fuq il-watar. Ma trumbetta le.
Imma trumbetta Issa, ma doqix propja għal xi ħadd tarbi sew, ma lek id-daqqa, għax id-daqqa idoq, sewa idoq, jagħti d-daqqiet, jagħti d-daqqiet fuq il-watar, il-qaws, insomma, biex biex bat ipaħpaħ il-ħam. Ġifieri. Ma dawn huma dan il-kliem għadu jintuża. Le ma dux jintuża, ma dak huwa sabiħ mm. tal-lingwa, sew dak li interessani fil-lingwa jiena l-istampi li joħorġu meta inti tkun taf il-nisa tal-lingwa minn fejn ġej. Mhm. Dik li qed jintilef ħafna drabi ehm,
Ma meta eh, wieħed janalizza ċerti terminoloġija fil-Malti, joħroġ xi tarif minnu, joħroġ
għalija joħroġ kemm trid issa jekk jekk trid taċċetta dak it-tarif. Hija ħaġa, pereżempju, ħannejt xi ħaġa li li jinnaf probabbli eh, hi kontroversjali xi ftit, imma ġibu qudiem għalejkom din il-xena. Jiena inħobb inġib eżempju lil nannuwi. Nannuwi għex mitt sena, kien bidwi, ma jafx bit-Taljan jew bl-Ingliż, jiġifieri kien ma kien artikolat f'ilsienu, kien jaf bil-Malti tal-irħula, qisu bħall-Għawdxin ngħidu aħna. U ġibu quddiem għajnejkom li espert illi jaf kollox fuq il-lingwi Semitiċi, jisimgħu jitkellem, jitkellem dan Malti safi tal-irħula. U jgħid il-Madoffi jgħid Għarbi qed titkellem dan nannuwi, imma Għarbi gustuż. Għax jirrealizza, pereżempju, Illi dik il-kelma Għarbija għal dak ir-raġel illi jaħdem l-art bl-imgħasqa u bil-moħriet, nannu hi ma jafhiex dik il-kelma, għax dik il-kelma hi felleħ. U nannu ma jafx x'inhi l-kelma felleħ. Minflok jinduna dal-espert li jaf kollox li minn ġie Malta qal qal jien jien bedwi, bedwi. U bedwi jaf sew x'inhi dal-espert għax jaf kollox sewa. Il-bedwi huwa l-antiteżi, il-kontra tal-felleħ, tal-farmer, il-bedwi huwa dak li jiġri bil-merħliet, sewa? Dak li aħna nifhom bħala bedwins issa, sewa? Eżatt. Sewa? Mela il-bedwi huwa dak li jgħix bir-raj, bir-raj tal-bejja, sewa? Issa, ħankomplu għad l-istorja tal-abnejnija. Jinduna u koll li mkien fid-dinja arbija tal-lum il-kelma raħal ma tfisser village, jaf minn fejn ġejja l-kelma, dik ġejja minn erq ta' verb, illi tfisser tagħmel vjaġġ. Aħna għad għandna ħjiel ta' ħaddiema, x'ngħidu pereżempju Ġużi, irħielha għal għonq it-triq, irħielha lejn il-belt, sewa? Mela, mela, x'kien jagħmel il-bedwi propja? Il-bedwi kien jerħel mal-merħla, sewa? U l-merħla terħel miegħu, u meta kien jara kollox miexi, sewa? It-tinet, il-metit, kien jgħid dak raħli, nerħel bih il-vjeġġ, raħli, sewa? Għalhekk l-irħula huma kienu fin-nisel kollha ir-raħal ta' xi ħadd, ir-raħal ta' xi ħadd kuljum hu balzan, xi ħadd li jismu Lija, xi ħadd li kuljum hu għat-tard, xi ħadd li jismu Safi għax Safi hu isem ta' raġel, sewwa? Għax dak qabel kien raħlu, jiġifieri xi darba xi ħadd illi kien jgħid jiena bedwi nerħel mal-merħla, niġri, raħlu, sar tal-ġebel issa ntrabat mal-art sewa. Però baqgħu jgħidulu ir-raħal ta' dak u r-raħal ta' dak, kien hemm hu u lidu, n-nisa tagħhom, il-kuġini, sewa mbagħad dak ir-raħal li qabel kien jimxi u sar tal-ġebel. Mbagħad kiber u sar l-irħula li nafu aħna. Ġifieri din l-istorja ġrat mhux f'Malta, sewa ġrat fi Sqallija. Sqallija kienet arbija wkoll elf senilu u anki fi Sqallija kien hemm rakal dak u rakal. Ġifieri jekk nistaqsejtni Jekk il-kliem jgħidilniex xi ħaġa fuqna, fuq l-istorja, iva, hu jiftaħ twieqi u jagħmel stejjer kbar, issa jekk inti tridx tmur hemm, dik hija hija kwistjoni oħra. Jiġifieri biex wasalt biex tiġbor flimkien dawn it-terminoloġiji, dan il-kliem arkajku, kliem antik Malti, ridt issib l-għerq tiegħu fl-Għarbi allura? U ejja, jiena naf ftit Għarbi, naf ftit Għarbi biex ninnavika speċi fil-sin Malti. Ma jiena kelli l-vantaġġ li dan il-kliem arkajku speċi ma qatx niġri ħafna wara, eh, kif qedlek ġifieri niesi kienu jitkellmu bil-Malti tal-irħula ġib qudhom hekk l-Għawdxin, ngħidu aħna. Ġifieri jiena l-kliem arkajk ehm, smajtu jintuża ehm, f'mod naturali ħafna. Eh, anki anki fit tfuliti ovvjament kien kien beda beda jintuża, ma ġifieri ehm, jien pereżempju tal-eżempju dejjem insemmih. Darba ġiet in-nanna id-dar. Alla jaħfir la sama. U ridet tfisser lil missier dal-kunċett li tgħidlu li meta x-xitla tali xitla issipruha fit-tali ċirkustanza Ix-xitla jkollha tendenza li titla' 'l fuq u ma tagħmilx weraq. Sewa? Issa, dan dil-ħaġa biex li qed nispjegalek jien li biex nispjegalek jien irid noqgħod inxejjer idejja. In-nanna li missier qatlu qatlu ix-xitla tisserdak u ma tferraħx. Mhm. Sewa, tisser dak tagħmel bħas serduk, titla' tagħmel rasa fuq. Titla' fuq il-fuq. U ma tferraħx, ma tagħmilx ferja, sewa. Issa missier ma qaxadilha, eh? Fema mill-ewwel, sewa ġifieri da diskors kien kien. Għax kien kien x'kien xaġa ta' kuljum li Issa meta inti mbagħad tidħol daqsxi waħda fl-etimoloġija, allura fin-nisel tal-kelma, tibda ssib ħafna Affarijiet gustużi ħafna. Ngħidu aħna hija ħasra, pereżempju, li aħna tlifna s-sena. Nitfgħu ħafna kliem bl-addoċċ ngħidu aħna nitwebbel b'xi ħaġa, pereżempju, u kif ifettillek, sewwa, u nitqanna. Daw kollha ma kinux kliem hekk, sewwa, pereżempju, il-qana tfisser rassenjazzjoni, sewwa, u nitqanna biha jkolli nirrassenja ruħi, sewwa. Ġifieri ngħidu aħna darba eh, missier ħabib tiegħi li huwa dilettant bħali, insomma ma wkoll kien kien jissorprendi ruħu b'xi kelma eh, li jisma' minn nies u insomma. Missieru għallu għallu kont tiwi għal daqsxej fenek. Tiwi, it-tiwa hija dak li tal-mużew kien jgħiduna il-konkopi xenza, sewa dak li twaqqak fid-dnub, xi kont tiwi fil-kont naqali, kont mhm. veru veru mlebleb, sew dak dak it-tip. Anki kelma tlebleb.
Tlebleb, iva. Sabi ħafna, per eżempju, daw id-dilettanti tan-nar, għand wieħed mill-mortali tagħhom jgħidulu stilla ta' tleblib. Idek l-istilla meta meta l-mortali faqqaw, ikun hemm ħafna dak isu il-frak ta' deb, mm. iva, iva, iva. għax dak il-ebilbu, ġifieri fin-nisel tal-kelma, anki l-kwiekeb il-ebilbu fis-sema jtebtbu, ġifieri sewa. Jew bandiera tlebleb fir-riħu kol. U l-bdiewa kienu jlebilbu l-affarijiet tar-raba' billi pereżempju jkollhom xi xi tewm pereżempju b'ħafna qxur fih, jitfgħuh fir-riħ minn fuq għal isfel hekk jiġifieri minn biex biex ir-riħ itajjar dak il-qxur, allura kienu qegħdin ilebilbu l-kollox. Imma ġifieri qed tifhmu kif kif ħafna kliem. tlifna s-sens tiegħu. Ekku ma ġużi aħna nafu li eh, l-sin eh, jibqa' ħaj eh, il għaliex huwa ħaj, il għaliex huwa dinamiku, il għaliex jiżdied klim miegħu. Minix ngħid li għandna ninsew dan il-klim sabiħ għalija huwa sabiħ ħafna. Imma Lingwa tinbidel. L-sin jinbidel. Ma mux taħdu, sta per eżempju naf. Ehm, ma nistaw namlu biex għall-inqas, per ma nitilfux.
Ekku, ekku. Mm.
Il-nis, il-Maltin, ikunu jemżon li jridu li ma jitilfux il-Malti, sawa? Iġifiri, ehm, klim li daħal mill-Inglis u importanti ħafna, t-xutja, t-skorja, ta' fordja, dawn ma nistawx naddu minn Imma bat jek nġu f-situazzjoni illi l-Maltin jibdew jgħidu last week mort għamilt two days Londra u ġejt lura Wednesday ta' wara l-Easter. Ek xikun ġara ġviri kun ġara li l-lingwa tinbidlet jew jew kollu morna l-bahar. Għonek se nikwota li l-ġuze diakonu barbarizmu da. Ma ek għet jġri fċekem hemm, sewa ġviri l-lum il-numri ntilfu għal kollox, u ma tajċ 5 minuti 5 minutes kullħat jgħid sewa two days u ġviri ija kera dil-ħagġa. Jekk inti taħseb li mhux problema għax il-lingwa tinbidel u jagħmilha l-poplu, allura ma m'hemmx problema, ma jekk qalbek tuġa għal dil ħaġa ġifieri hemm problema kbira sa ma nħossina. Ekku, ma meta taqra fil-ktib tiegħek kliem sabiħ bħal huwa il-bħajra, it-tam, il-bus,
Sa per eżempju, daw biex ikun sabiħ, pero rrit ikollu użu. Sawa. Tija, per eżempju, nittama li toħroġ fil- fil-ktib il-ġdid, insomma, li ħireġ. Kien ġi fidejja fita żmien ilu kalendarju tal-bidwi tal-1848, 1848 jew 49 ċaġek, insomma. Eh, il- l-Akkademja tal-Bidja, dak iż-żmien kienet ħarġet eh, kalendarju, sama s-soltu kien ikun bit-Taljan, eh, pero dit darba ħarġuh bil-Malti u bit-Taljan għamlu sentejn, u bat ma ġawx iktar sama. Pero il-Malti tiegħu li kien maħsub biex eh, jinftiehem minn nies komuni, sewa ma kienx maħsub għal Malti safi, hemm ħafna kliem Veru sabiħ li li llum it-telefon għandna bżonnu, per eżempju darba minnhom xahar minnhom kien ix-xahar tal-ġelbin, per eżempju, ġelbin. Issa il-ġelbin aħna il-kelma ġelben nafuha biss, per eżempju id-dema ġelbnet ma' ħaddejha, tifhem dik biss. Jew ġel.
Niżel ħafna dmugħ. Jew forsi x-xita ġelben mal-ħġieġ ħaġa. Imma l-ġelbin propja tfisser dak li bl-Ingliż jgħidulu sprouting, jiġifieri ż-żerriegħa l-ewwel tfelles u mbagħad toħroġ dik in-nebbieta, sewwa? Mela l-ġelbin huwa sprout. Jiġifieri jekk għandna Brussels sprouts, pereżempju, li jidher li m'għandniex kelma għalihom, eh, jew bean sprouts, dak huwa ġelbin tal-ful jekk trid, sewwa? Jew inkella pereżempju il-ħemsi, tfisser pulses, kull ħaġa li għandha x'taqsam maċ-ċiċ, insomma, eċċetera. Ġifieri. Pallazz u hekk.
Eh, jekk trid, ġifieri, terġa' tirxuxta dik il-kelma sewa jekk tkun trid. Issa fil-fatt il-verità hi li eh, fi Brussell hemm armata ta' eh, traduturi sewa li qegħdin jagħmlu l-xogħol Malti. Hija biċċa xogħol kbira u diffiċli Però għandhom ukoll xi ħut jew ħafna minnhom għandhom rieda tajba, ġifieri. Ħa nieħdu telefonata, se mela, nkomplu nitkellmu. Hello. Hello, il-lejla tajba, zu. Il-lejla tajba li l-ek ukoll. Li l-ek fil-senju.
Għanna manna l-għużigat. ħafna mhm.
dal-programm u inti tagħmel ħafna bħalu fuq il-lingwa. Però jiena kont sanajt taħmar li jien dawn in-nies li qed jieħdu dax-xogħol kollu jippruvaw jżommu xi ħaġa ħajja li tagħna. kollu narah li għaxejn. Għax bl-istess argument fuq ix-xandir għadek tisma' fuq programmi tagħkom ta' sess jiġifieri tiġi mara pereżempju tkun tabiba tgħidlek li l-mara biex tredda lill-bena tgħidlek tbreastfeedja. Meta għandna kelma sabiħa u ġveru tredda bil-Malti. Il-Madonna reddet lil bina. Iva.
Mhux hekk aħna tgħallimna. Ekku. U flok għażla qed ngħidu xelta. Veru, verissimo. Sforzat ta' bla bżonn.
Veru. Ekku, għandna.
U għaw l-iskandli jiddispeċini ngħid fuq ix-xandir stessu. Min nis prominenti u. Aħna namlu eh, min jistaw ġveru. Eh, Inti minn tix waħda minnhom ħanejlek. Grazzi, sinjur.
Eh, L-anti huwa li inkompli inkabbar, nsebbaħ il-Malti u għalek għalek kolli daw il-mistidni. Għax forse bniedem anzjanu bil-kliem antiku.
Hija verità kbira, sewa, ġifieri aħna nsewdu qalbna b'dak li qed jiġri. Mhm. Sewa issa jista' jkun li aħna forsi xjuħ issa dejjem hekk naraw li ż-żgħażagħ jkun qegħdin ikissru kollox u forsi ma jkunx. Veru bħalma tinti ċertu kliem
la daħal daħal u ma qed inkomplu nżidu bla bżonn. Ekku.
Il-poplu Malti jrid jgħinna sewwa. Jekk il-poplu Malti jiddeċiedi li jrid ikisser il-Malti, m'hemm ħadd li jista' jsalvana. Iridu
charity, issa jiena ħanikser regola. L-Ingliżi jgħidu charity begins at home, right? Ġifieri mill-iskejjel hu. Anka n-numri qas qed jgħiduhom bil-Malti llum, bl-Ingliż. Tifna kollox, it-tfal ta' għada, ġifieri għalihom li tgħid 1955 hija xi ħaġa se tkun veru stramba. Veru stramba. Għandek raġun. Ħa nkompli nismakom. Grazzi, Sinjur.
Nirringrazzjak. Grazzi. Lilkom. Grazzi, nħu pjaċir li jkun hawn nies li jħobbu ukoll jħobbu ħafna lil sim Malti. Imma fil-ħin li fadlinna, mela tkellimna dwar il-ktib tiegħek qiegħda fil-ponta tal-sini, Semmejna l-fatt li se joħroġ volum ieħor simili għal dan, u xek. Imma ħan nitkellmu dwar eh, din il-publikazzjoni u koll, li għaliex barra minnek inti u koll editur ta' l-imnara. L-imnara eh, huwa huwa magazzin li jitkellem dwar il-folklor Malti. Xtajdinna dwar is-sehem tiegħek issa, anke f'din f'din l-għaqda, u x'hekk. Jiena s-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda Maltija tal-Folklor. Fi żmienha kienet weħidha taħdem f'dal-qasam, ġifieri din twaqqfet uffiċjalment fl-1964. Għall-bidu kellha x'taqsam ma' xi organizzazzjoni tal-imnarja. mhux dimna li mnata. Però mbagħad ġifieri uffiċjalment u kien hemm Ġużè Kassar Pulicino fiha insomma u xi nies oħra. Wara eh, sar magħruf Guido Lanfranco. Illum il-gvern għandu ħafna organizzazzjonijiet, ġifiri dak li huma festi nazzjonali, dak li huma taħtidit pubbliċi, għaw ħafna minn jaħdem dak il-qasam. Ġifiri, laqda tal-folklor l-ikbar preġju l-ikbar valuri li li għandha li li toħroġ il-pubblikazzjoni fil-fema tiegħi insomma b'xorti ħażin hija darba fis-sena, sewa biss, li mnara li li kollha artikli fiha li għandhom xaqsu mal-folklor, sewa. Imma kemm ilna f'dal-aħħar snin insomma kemm ili editur jien imma ġifieri. Kif kontenti li ma nibqgħux nitkellmu biss fuq il-qubbajt, fuq il-bigilla, fuq il-qasadat insomma eċċetera. Ġifieri Illum anki l-istudju tal-istorja qorob ħafna lejn lejn ċikku l-poplu. Ġifieri qabel din hija klixè, konna konna l-istorja kienet fuq il-grammastri, fuq il-ġenerali, fuq is-suldati, sewa. Faqt illum joqorbu iktar lejn in-nies jew x'jagħmlu n-nies, x'kienu jieklu, x'kienu jilbsu, insomma l-ekonomija, insomma eċċetera. Ġifieri is-soċjoloġija jgħidulha. Allura f'dak il-kuntest kull ma jagħmlu n-nies huwa huwa folklor, sewa. Għaliex il-folklor, dak li llum hu l-folklor, ilbieraħ kien kien in-norma. Jekk, pereżempju, jien naf xi ħadd juri żwieġ Malti l-antika, dari dak kien iż-żwieġ. Jiġifieri dak li jagħmel il-poplu huwa. Allura l-artikli li nġibu aħna somma huma daqsxejn waħda b'orizzonti usa' minn tas-soltu. Imma anke l-artikli li hawn fiha li nara huma interessanti huma wkoll parti mill-folk mill-folklor tagħna. Pereżempju hemm artiklu sabiħ ħafna dwar il-festi reliġjużi f'Sali Pittoro, pereżempju hemm artiklu ieħor dwar l-istejjer tal-ħares u l-waħx mill-kalendarju tal-bidwi.
Ekku, eh, ma xaġi, firax il-ħajja tal-bidem kollha hija folklor, jew tista' tkun sewa għada pitata. L-lum anki anki ngħidu aħna il-ħaġa komunissima li konna morru għan tal-forn dari u nixtru l-ħobs minn hemm forn tal-ħatab jew kellha artaħat mhm. kien ikollu x-xiwa kont tieħu d-dix. L-lum. U jgħid il-numru. Mm. Illum sar sar folklor dak, għax imma fi żmienna kienet ħajja komuni. Pereżempju, ara l-kliem kif jiġi, ngħidu għana il-forn qabel kien hemm l-espressjoni. Il-forn tieħu xejn mhux mellem. Mellem ġifieri trid tagħmillu elm sinjal għalhekk dik in-numru sewa ġifieri. Issa meta ngħidu eh, aħna bil-mat ngħidu eh, dik il-ħaġa taf kemm tgħallem, mm. pereżempju. Lum tlifta tgħallem ġifieri tħalli l-marka tagħha hekk tfisser propja sewa tgħallem tgħallem. Ġifieri qed tara ġifieri kull kelma għandha dinja. U jekk inti titlifa, titlef ukoll l-artikolazzjoni ta' kliemek, dik il-biċċa xaħna mhux biss ġifieri jekk niġu nitkellmu bil-last week mort nagħmel two days Londra, li se jiġri ikun illi anki il-proċess tal-ħsieb se jbati, sewa. Għax aħna l qabel ma nitkellmu naħsbu.
Eh, u eh, eh, importanti illi nkomplu naħsbu bil-Malti, mux naħsbu bl-Inglis, jew b'xi lingwa oħra. Issa biex nkomplu naħsbu bil-Malti, pero b'xorti ħażina it-tarif li nakkwistaw irid ikun ukoll bil-Malti. Issa dik hija problema oħra nħossina. Għaliex fil-bidu meta beda jinkitab il-Malti, kienu joħorġu xi kitbiet bil-mezzi limitati ta' dak iż-żmien li kienu jippruvaw jagħtu t-tagħrif. Kien hemm kotba fuq il- ehm, fuq it-twelid, kotba fuq fuq l-ikel, kotba fuq il-ġeografija, pereżempju, pruvaw dak dak il-mezzi ta' żmien, pereżempju, eh, ktieb ehm, għal qalbi ħafna kien jismu ktieb il-qabla, ngħidu għana, il-qabla kien għal majistra sewa, u kien jagħti jagħti kliem tisir da ma kienx maħsub għal għal xi ġuże kassar xi ġuże akulina, speċi kien għan-nies li kienu infermiera dak iż-żmien, u jsemmi l-ħjata tar-ras, pereżempju, u l-borqom u l-bxima, dawn huma kollha ismijiet li llum jintilfu, sewwa. Imma l-punt hu li inti biex tkompli taħseb bil-Malti trid tisma' t-tagħrif bil-Malti. Jiena nirringrazzjak li ġbart dawn il-kliem u qaqqadthom jew inkella Eh, dammejtom, dammejtom ġo dawn eh, ġo dan il-ktib u il-ktib liħor sejdu ma joħroġ fadallu xejn. Ħafna darbi ma tkun ma jkollokx kontrolli, ma ġifieri mm. il-manuskrittu għal-est jgħat fl-istat ta' l-aħħar provi sewa, ġifieri mm. nittama li mhux snin imma xhur oħra. Nkunu nistgħu nitkellmu dwaru meta ikun eh, midbuħ.
Nirringrazzjak Ġużi u nixtieqlek ħafna suċċess għal ġejjieni. Grazzi u ninsellem is-semija kollu.